Сез милләт өчен янып яшәүче олуг җанлы шәхесләребезнең берсе һәм гомерегез буе хәзер дә менә Габдулла Тукай исемендәге милли үзәкне, мәдәни үзәкне җитәклисез, әйеме? Менә милләтебезнең торышы турында, э, аны ярату турында шушы фикерләр белән уртаклашып китсәгез безнең тыңлаучыларыбыз белән бик урынлы булыр.
Бик катлаулы, бик зур сорау. Э, Фаил, рәхмәт. Менә ул милли мәдәни үзәгенең эше. Ул кочаклап бетерә торган түгел, эшләп бетерә торган түгел, уйлап бетерә торган түгел. Чөнки безнең хәзер яшьләребез милли аңга сусаган. Безнең төп эшебез дә менә шушы юнәлешкә бирелгән һәм янәшә тирәбездәге безнең Яшел Үзән районы ул бик күп шундый сәләтле кешеләргә Бай төбәк. Һәм шушы Каян Насыйрыйны гына алыгыз. Һәм башка шуның ише язучы, шагыйрьләр, артистлар бик күп инде. Менә шушы Каян Насыйрига ияреп, без инде шушы күренекле кешеләрнең язмышларын бүгенге яшьләребезгә өйрәтү, кайтару һәм саклау. Менә милли-мәдәни үзәк дигән сүзнең дә төшенчәсе шуңа килеп тоташа. Чөнки бүгенге яшьләребез алар шулкадәр кызыксынучан, без аларны кайвакытта аңлап та бетерә алмыйбыз, ә алар искиткеч шундый җаваплы, зур шәхесләр булып үсәргә тиешләр, ә без инде аларга ярдәм итәргә тиеш. Безнең бит вазыйфабыз да шул, өлкән буын кешеләре. Без аларны өйрәтмәсәк, аларга шундый юл күрсәтмәсәк, аларның күбесе югалырга да мөмкин. Менә шушы мәдәни үзәкнең төп эше шуңа юнәлдерелгән. Тел, милли аң һәм янәшә тирәдәге күренекле кешеләрнең язмышлары белән кызыксынып, аларга ирештерү. Төп эшебез шул. Менә югалырга да мөмкин дигән сүзегез белән чынлап та килешәм. Бу инде югалу, ул яшьләрнең югалуы, ул инде безнең милләтебезнең дә югалуы дигән сүз. Әй бит ансы да ул бик куркыныч хәл. Һәм андый хәл булмас өчен менә нәкъ сезнең шикелле шундый ихлас күңелдән эшли белүче, яшьләрне аңлый белүче кешеләр кирәк. Менә безнең тиздән клар ханым э, инде халык санын исәпкә алу әйме җан исәп алу оештырылачак. Менә шушы мәсьәләнең асылын аңлап, э, радио тыңлаучыларыбызга ирештерсәгез иде. Менә кайберәүләр әйтәләр, безнең милләтебез кимәячәк шушы җан алуда диләр, исәп алуда. Кайберләре инде шушы исәп алуда артачак дип оптимистлар. Сез үзегез кайсы якта?
Мин үзем ягында. Фаил, чөнки бөтен кешедә үзе бит ул берәү. Әгәр дә ул бер икәнен аңлый икән, кабатланмас икән. Димәк, әйе, аның инде юлы бер. Монда калеб кирәк, кешенең аңы кирәк, үзен үзе күрүе кирәк. Әгәр дә без сикергәләп җөрибез икән, башкортмы, син керәшенме, син татармы, син кем? Монда инде мәсьәлә килеп баса бер кеше. Бер кеше ул булырга тиеш татар. Татар икән, ул татар. Без күпме сөйләнсәк тә, күпме генә агитация ясасак та, кешедән аларның аңыннан башка бу әйберне үзгәртә алмыйбыз. Кеше ул үзе булып кала икән, ул үзенең исемен татар дип яза. Менә шушыңа ирешергә кирәк. Әгәр инде без сикергәләп йөрибез икән, тегеннән укыйбыз, моннан укыйбыз, монда болай сөйләгәннәр, тегендә шулай сөйләгәннәр дисәк, без үзебезне югалтабыз. Безгә ышану кирәк үзебезгә. Үзебезнең җолны сайлаганбыз икән татар дип, без татар булып калырга тиеш. Мин һәр вакытта кешеләрнең үз фикере белән яшәгән, авыш-тавыш булмаган кешеләрне яратам. Әгәр дә инде чынлап та татар дигән милләтебезне арттырасыбыз килә икән, без татар булырга тиеш. Ә бу арттыру менә татарны куәтләндерү, Бәлки кемнәргәдер бик ошап та бетмидер, Клара ханым. Менә ни өчен безгә татар булып калырга кирәк? Ни өчен безгә шундый бердәм булырга кирәк? Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Минем татарлыкның бер генә юлы бар. Ул татар икән, без бит бер җирдә генә яшәмибез. Без дә Америкада да, Япониядә дә, Кытайда да һәм бөтен төньягында да, көньягында да бөтен җирдә татар бар. Менә шушы татарлар бер булып җыелырга тиешбез. бу татар булып калу әле ул бер сүз, ә икенче ягы аны саклау кирәк. Саклау нәрсә дигән сүз ул? Синең балаларыңа, тапкан оныкларыңа үзеңнең менә шушы кем икәнлегеңне биреп калдыру, аңлатып калдыру. Әгәр инде без һаман да шул урысларны э, без инде сакларга тиеш. Урыслар бетеп баралар. Безнең татарга караганда рус тизрәк китә. Аны без яшереп тә тормыйбыз. Аны күп галимнәр дә яза. Ә һәрбер милләтнең югалуы ул инде аның калебеннән тора. Милләт үзен үзе югалтырга сәләтле мул түгелме? Менә без хәзер экзамен алдында торабыз, Фаил. Менә билет аласың да, анда сорау. Сиңа сорау эләгә икән, сиңа белгән сорау булса, шатлана-шатлана җавабыңны бирәсең, ишли аласың. Ә безнең сорау бүгенге катлаулырак, чөнки без кем? Без үзебезнең татар икәнебезне беләбез, әмма ул билетны алырга без ашыгып тормыйбыз. Менә шушы әйбер бик куркыныч. Әгәр дә инде син үзең татар икән, шушы сорау өчен мин татар дип җавап бирергә тиеш. Мин шулай дип беләм, чөнки мин үзем татар, иптәшем татар, Балаларым татар, сез беләсез, икесе дә гөрләтеп татарча сөйләшәләр. Ну, оныкларымнан мин әйтә алмыйм, алар инде э, бүгенге цивилизацияне миңенә тыя торган э, кешем юк. Ул инде һәр Сезнең белән татарча сөйләшәләрдер бит инде, әйеме? Гел татарча сөйләшәбез, бөтен җирдә дә. Алар ялып та тормыйлар, татарча сөйләшәләр. Аласа билетны алган инде алар, җавап биргәннәр. Улым да шулай татарча сөйләшә, Фаил. Кызым да татарча сөйләшә. Алар белән һәрвакытта да әтисе, әнисе һәм туганнарыбыз кайта, авылга кайткачтан безне әйтәләр икән, Эй, кара балалар татарча сөйләшә.
Хәзер инде бу бер караганда теге гаҗәп кебек тоела башлый әйеме? Әйе, әйе. Чөнки татар авылларында да кызганыч балалар хәзер татарча сөйләшә. Әле Актаныш районы Шуракай авылында без кайткач, нәкъ менә шулай. Кара әле, Клара апаның малайлары татарча сөйләшәләр дип. Нигә русча сөйләшмиләр? Менә шулай дигән фактларны мин инде кичердем. Ләкин үземнең менә шул татарлыгымны бервакытта да югалтасым да килми. Һәм кешеләргә дә әйтәм, татар икән без, татар ул бөтен җирдә. Кая булсаң да син татар. Менә сезнең алдыгыздагы шигырегездән шушы милли эчтәлектә һәм шушы шигырьләрне укып үскәнгә бәлки балаларыгыз татарча сөйләшә, алар да инде чын мәгънәсендә үзләре, менә әниләренең үзегез әйткәнчә,

Бит теге камил түгел, әмма фикер дигән әйбер бар, фикер тиене бар. Нишләттеләр сине бу җирдә? Күзеңне ач татар, күктән төш тә җирне кара. Әй матур дөнья дип әйтергә, телең юк бит, нишләттеләр сине бу җирдә? Зөләйха бит ачты күзен, күктә күрде биек Пушкинны. Биек Тукай читтә калса калыр, үтүе кирәк заман кушканны. Татар зурлый андый куштанны. Бала авызын тегеп куйдык. Татар телебез бит кадакта. Ә син аны күреп аптырама. Телләр бит тамыры, муен өстендәге кабакта. Башлар исән булса акыл булыр. Рухын зурлар, аңлар үз телен. Зөләйха да татар көзгесендә аңлар, күрер ихлас күңелен.
Сез үзегездә шигырьләрне сүзсез нә дип кенә әйтәсез алар гына. Бу инде тыйнаклык билгеседер дип уйлыйм мин, әйеме? Сез шигырь, менә мин шигырь дип әйтәм, сез инде сүзсез нә дип әйтәсез. Э, шигырь, шигырь бит инде бик матур фикерле шигырьләрегез сезнең. Рәхмәт шундый шигырьләр язганыгыз өчен. Киләчәктә дә шулай иҗат уңышлары телибез сезгә, Клара ханым. Уйландыра торган шигырьләр язарга.